Hu l-awtur tal-awtobijografija mill-album ta' ħajti. It-tim tagħna ltaqa' ma' Doctor John Buttigieg, bin Anton Buttigieg, sabiex jitkixxef aktar dwar dan il-personaġġ.
Missieri twieled Għawdex, il-Qara Għawdex, aħna r-razza tagħna ġejja minn Għawdex min-naħa ta' missieri. Sa sittax-il sena ġie Malta. Ġie Malta Hu kien mar jistudja, kien jistudja l-kulleġġ ta' San, il-kulleġġ ta' San Aluiġi. U meta spiċċa mis-sekondarja mbagħad daħal l-università, però hu kien ukoll għal qassis. U laħaq sa kważi sar qassis għax laħaq sal-livell ta' djaknu. U kien hawn l-Ħamrun kien jiċċelebra, jieħu parti fil-liturġija tal-Knisja. U mbagħad, Marritlu l-volontà biex isir qassis u daħal daħal jistudja l-liġi u u sar avukat. Kien jipprattika kellu prattika mhux ħażin ta' avukat anke qabel anke serva xi żmien bħala nutar u mbagħad tħajjar tħajjar għall-politika. Kien ħajru Mintoff Hu telaq fil-Parlament fin-1955. Ġġieled ħafna għall-indipendenza għall-indipendenza ta' Malta. Hu kien kellu key role flimkien ma' Mintoff. Barra minn hekk ħadem ħafna għall-Kostituzzjoni tan-1974 meta hu hu kien wieħed mill-protagonisti li ta' dik tal-Kostituzzjoni li s'issa li tan-1974. Hu wkoll ħadem biex tispiċċa l-bażi Ingliża minn Malta u li jitilqu l-Ingliżi. Ta' meta telqu l-Ingliżi kien il-President. Imbagħad miskin kif spiċċa minn President fl-81, l-83 qabdithu marda terminali u miet. Miet jikteb, kiteb tliet volumi, Tliet volumi tal-bijografija tiegħu, beda minn minn ġie Għawdex, kif ġie Malta, anke l-gwerra pereżempju, ħafna għadhom il-gwerra, kif ir-rakkont li għamel tiegħu tal-gwerra, x'ġara u ma ġarax fil-gwerra, dak very first hand. Anton Buttiġieġ għandu ħafna kotba, għandu mill-gallarija ta' Żożiti, Fanali bil-lejl, għażba mar-riħ, poeżiji miġbura u mbagħad għandu l-bijografiji, għandu l-bijografija, il-bijografiji tiegħu fl-arena, il-ballati, il-muża bil-kimono. Għandu ħafna u għandu ħafna ħafna kotba ta' poeżiji għax il-poeżija kienet għal qalbu wisq. Ngħidlek li iktar kienet għal qalbu l-poeżija milli l-politika. Hu kien il-poeta ta' il-poeta tan-natura u beda beda eh, l-iktar fuq ah, beda meta beda fuq kienet tispira ħafna n-natura għax kien għawdex ġej mill-kampanja. Sfortunatament qed nitilfuha kollha. U kellu ħafna fuq il-poeżija fuq in-natura, però mbagħad fuq kollox kien kien x'ismu anka fuq l-imħabba ma kienx filosofiku bħal Dun Carmen. Imma tista' tgħid kull aspett tal-ħajja kellu xi kellu. U l-poeżiji tiegħu huma kollha huma kollha il-biblioteka. Ġifieri ra qabel qabel ma miet il-manuskritti tiegħu kollha qegħdin il-Biblioteka Nazzjonali. U anka jien wara mewtu tajt kien hemm kien hemm kien kien kien l-manuskritti U kollox tajt il-Bibjoteka Nazzjonali. Għadni kemm tajthom ukoll dal-aħħar kont qed inqallab il-karti tiegħu u sibt l-aħħar speech li għamel fil-31 ta' Marzu. U għad li xtaqt inżommu ma għad taħjar ikun hemmhekk u jiġi recorded biex il-nazzjoni kollha rikordi tiegħu li kien speech